Әле генә син сәхнәдән кердең. Сине сәхнәгә чыгарган вакытта, узган ел Акчарла газетасы үткәргән Габделфәт иҗат берләшмәсе белән Алтын тавышка алтын акчарлак дигән конкурс дип сине сәхнәгә чыгардылар. Менә чыккан вакытта синдә курку хисе булдымы? Миндә алай курку хисе булды дип әйтмәс идем. Шундый зур шатлыклар, бәхет кичердем. Рәхмәт әйтәсем килә менә Габделфәт әфәндегә, Рузилә ханымга шушылай итеп мине ылылап, шушы яшькә җиткәч шулай зур сәхнәләргә чыгарганнарына шатланамын, чиксез зур шатлык кичерәм. Менә бәхет кичерәм.
Кадерсез кичерәсез шатлык. Ә менә мин менә кырыйдан сезне төшереп тордым. Халыкның ничек итеп караганын һәм шундый зур алкышларын тою минем өчен, менә мин сезнең өчен шатландым. Бу бик зур шатлык бит инде бу. Шулай бит? Бик зур шатлык.
Менә сез шушы конкурста, безнең бит инде конкурс бу 40 яшьтән, 40 узган елыбызның 50 яшьтән, 50 яшьтән 100 яшькә кадәр иде. Ул акчарлакны 15 нче елда алдым бит. Әйе.
Ә быел үткәрелә 40 яшьтән 100 яшькә кадәр. Менә бу конкурс име? Шушы уже син средний возрастта бит инде, көмеш чор возрастында катнаша торган шушы конкурс, Акчарлы, Алтын тавышка алтын акчарлы конкурсы хатын-кызларга да, ирләргә дә нәрсә бирә ул синеңчә менә? Менә син нинди менә, нинди дөньяда йөрисең син менә хәзер? Шушы Габделфәтнең концертларында катнашканда. Минем менә шундый.
Җиңүче буларак катнашасың бит инде концертларда. Җиңүче буларак катнашканыма шундый бер фикергә килдем мин. Кеше, адәм баласы, үзенең хыялланырга тырыш, тырышырга тиеш, хыялланырга тиеш икән. Менә шул хыялым минем тормышка ашты дип, шундый ышанмыйча да икенче бер дөньяда ничектер очып йөргән кебек инде шулай шатланып йөрим. Борчуларым да онытыла, мәшәкатьләрем дә онытыла. Аеруча менә монда килгәч Әйе.
Әле вак-төяк чирләр дә омтыла. Монда и вак-төяк чирләр дә омтыла, борчулар да омтыла. Хәтта мин менә шулай эшкә киткән вакытта да сезне менә шулай Габделфәт әфәндене, мондагы җырчы кызларны, Рузилә ханымны барысын, барысын да сагынып, йөгереп, шатланып киләм. Казан тамашачысында инде шулай сагынып киләм. Аларның шундый зур алкышлавы. Миңа ниндидер рәхәтлек бирә, бәхет өсти, шатлык өсти. Һәрбер кешегә менә шу мин тыйган шушы шатлыкны үз гомерләрендә тыеп карасыннар иде дип телим. Һәрбер кешегә бәхет телим, шатлык телим, зур уңышлар телим. Бу инде үзенә бер менә бу яшькә җиткәчтен Зур бәхет инде үзеңне сынап карау. Аннан соң менә мин нәрсә дип әйтәсем килә. Мин шулай матур итеп җырлап чыккач, менә халык мине шулай каршы алса, мин инде сез миңа алтын акчарлак бирдегез, сезнең йөзегезгә кызыллык китермәгән шикелле, менә шуның өчен күбрәк тырыштым мин. Сезнең сайлаган кешегез, Халык алдында аклансын дип, күп туры шулай матур итеп җырларга тырышам. Сезнең сайлаган кешегез не халык алар дөрес сайлаган икән, чынлап та менә действительно шулай. Табылаты дип әйткән, әйтмәсеннәр дип инде. Әйе, әйе, менә шуның өчен шушылай халыкка алар мине шулай алкышлаганда шатланам, чөнки сезнең йөзегезгә Кызыллык китермәгәнгә. Ярар, рәхмәт, аллабирса, быел менә шушы конкурс төгәлләнгәндә, без сезгә хәбәр итәрбез, сез безнең узган елгы җиңүче буларак, бездә шушы конкурскада яңадан чыгыш ясарга тиеш буласыз инде. Аллабирса, аллабирса. Ярар, иҗади уңышлар Тагын сезгә шулай безгә теләбез. күрешергә язсын. Гел шулай рәхәтләнеп, шатланып, бәхетле булып, зур шатлыкларга ирешеп яшәргә язсын һәрберебезгә дә. Амин, Ә амин. мин үзем менә шул иң минем үземнең целем шул иде инде. С, э, мине берничек тә подлату, э, алар миңа алтын акчалар бирмәделәр, менә халык үзе свидетель дип. Э, рәхмәт.
Әйе, Чынлап менә та бит шуның ничек өчен- икенче төрле алкыш менә сезгә Әйе, бүген. шуның өчен менә мин шуның өчен дә шатланам, чынлап сез, э, сезнең